Illum qegħdin hawnhekk ma' Lucia Micallef, illi hija pjanista professjonista fil-qasam tal-mużika klassika. Ma' Lucia se nitkellmu dwar proġetti li għaddejjin bħalissa u dwar il-pjanijiet li għandha għall-futur. Lucia, kif beda dan l-interess tiegħek għal eh, biex tkun pjanista biex biex taħdem fis-settur tal-mużika klassika? Well, ommi u missieri t-tnejn kienu jdoqqu. Ommi kienet idoqq il-pjanu u missieri l-gitarra. Jiġifieri jiena kont nisma' l-mużika l-ħin kollu d-dar u dejjem ridt indoqq u ma rridunix nibda għax kont kelli erba' snin. Imma mbagħad tant ridt nibda li ħallewni nibda fl-aħħar. U hekk bdiet l-affari, mbagħad komplejt, dejjem komplejt qatt ma waqaft. Jiġifieri l-mużika hija parti essenzjali minn ħajtek. Kif kif tqattagħha, kif inhi ġurnata tipika ta' ta' Luċija? Ġeneralment nagħmel x'jagħmel kulħadd, jiġifieri tisjir, għandi familja u hekk. Imma dejjem nagħmel ftit sigħat kuljum pjanu skont x'għandi. Pereżempju jkolli kunċert nagħmel Erba' sigħat, ħames sigħat, skont kemm ikolli bżonn kuljum. Normalment nagħmel tliet sigħat, jekk m'għandi xejn, kun on holiday speċi nagħmel satej kuljum, imma dejjem ikollok titrejnja għax inkella jdejk, il-muscles ta' jdejk, mhux tajjeb jekk toqgħod tieqaf u tibda. Il-karriera tiegħek hija twila u tinkludi ħafna performances, ħafna kollaborazzjonijiet u ħafna xogħol li inti għamilt f'dawn l-aħħar snin. Liema kienu dawk il-kollaborazzjonijiet li ilhom għaddejjin u li baqgħu għaddejjin sa sa issa u beħsibek forsi anke tagħmel xi ħaġa oħra fil-futur. Jiena nispeċjalizza fi chamber music, ġifri kelli ħafna kollaborazzjonijiet fajti, però ovvjament ma' artisti Maltin dal-kollaborazzjonijiet ilhom għaddejjin minn dukelli ma nafx 18-il sena. Ehm, per eżempju, Gillian Zammit, soprano, Naħseb hi kellha tmintax-il sena meta l-ewwel darba li daqqejna flimkien. Jiġifieri, you know, jien kont għadni żgħira u għadna naħdmu flimkien u meta jkollok kollaborazzjoni hekk twila, tant tkunu tafu l xulxin li laqqas hemm bżonn tgħidu x'hemm bżonn għax tħossha mill-ewwel. Imbagħad ehm, hemm Brian Schembri, ovvjament, li wkoll Kont nafu mindu kont zaħira, xkonna t-tnejn doq il-pjanu. Umbat meta fil-1985 u kienet jistudja fil-Moscow Conservatoire u jien kont Londra, intqajna u Malta u għamilna kunċert għal Midmed Bank dak iż-żmien kien it-10th anniversary u daqqejna baħ konċertu. Dik l-ewwel darba li kont daqqejt mal-orkestra jien U l-ewwel darba li Brian Schembri iddirieġi hawn Malta. Wara hekk sirna ħafna ħbieb u bqajna naħdmu flimkien sa reċentement meta rrekordjajna dak is-CD tal-Bach Concertos li għadna kif għamilna. Qed issemmi dan ix-xogħol li għadu kemm sar riċentement il-Bach Concerto u r-recording tas-CD li għamilt flimkien ma' Brian Xkembri, x'kien jinvolvi eżatt ix-xogħol u kien hemm ukoll pjan għal xogħol fuq livell internazzjonali, x'ġar eżatt hemmhekk? Iva dan il-proġett beda għax jiena l-Bach konċerti joġbuni immens u dejjem rrid nirrikodjhom. U saqsejt il-Brian għatlu kieku jien nagħmel recording tal-konċerti tiddiriġi u ma nafx x'ġara ma il-proġett beda jaħrab waħdu għax kombinazzjoni Carl Fiorini kellu l-International Spring Orchestra Festival u allura jiena daqqejt mal-European Union Chamber Orchestra u Brian id-diriġa, allura ir-rehearsal speċjal għal recording kienu diġa saru, konna diġa nafuhom il-biċċiet, għarra meta morna Londra biex nagħmlu recording, kemm tħalna fl-istudio għamilna jumej u rekordjajna l-erba' konċerti. U l-producer u l-engineer kienu Ingliżi wkoll. U dal-recording sar eh, St. John Smith Square li kellu akustika bellezza u pjanu sabiħ ħafna ehm, fej kienu jirrekodja ħafna l-BBC. U kienet esperjenza ġifiri li ma ninsija qatt. Luċija, fil-qasam klassiku, x'inhu l-valur li tirrekordja CD bħal dan u li tagħmel performances anki barra minn Malta ta' xogħol li inti tkun qed tinterpreta? Importanti li tirrikodja CD hekk fuq ħafna livelli. Hemm il-livell artistiku l-ewwel, li ovvjament inti meta se tagħmel recording ix-xogħlijiet tibda tgħid jiena kif eżatt irrid indoqda xogħlijiet ħalli jkolli prodott li vera kuntenta bih. Ġifieri Jien naħseb artistikament jgħollilek il-livell awtomatikament, jiġifieri. Imma mbagħad hemm ukoll il-lat eh, ta' promotion, per eżempju, ibda biex ikollok xi ħaġa biex tagħti lin-nies ħalli tajt speċi jiena rrekodjajt da u tista' iġġib ix-xogħol. Per eżempju, aħna dal-kunċert li għamilna Londra ehm, kien importanti ħafna ħafna għalina Ibda biex kien hemm ħafna high profile guests hemmhekk. Per eżempju kien hemm um, nies li huma connected mal-orkestra, mal-European Union Chamber Orchestra, um, bħal per eżempju Lady Jane Fellows li tiġi oħt Princess Diana u t-tija taħħa wkoll u dawn huma patrons of the art, ġifri l-fatt li kienu hemm għalina tajjeb ħafna għaliex Daw ikunu involuti f'ħafna festivals u f'ħafna affarijiet u importanti li daw in-nies barra li jisimgħu it-talent speċi ħireġ minn Malta, minn iżola żgħira fil-Mediterran ukoll, ehm, jagħtuna xi xogħol f'festivals u hekk li difatti se jiġri Issa għax minn dak il-kunċert ħareġ ħafna ħarġu ħafna kunċerti. Hemm xi storja marbuta ma' performance partikolari li kellek li se tibqa' f'moħħok li minn tista' tinsija qatt? Mela, hemm ħafna stejjer għax peress li performance xi ħaġa live dejjem jiġri xi ħaġa li ma tkunx qed tistenniha. Imma ħada l-aħħar ġrat waħda li qatt ma ġrat li qabel Għax jien u Gillian Zammit kollna Berlin, konna qed nagħmlu kunċert, u xi ħadd ċaqlaq il-pjanu meta morna d-dar wara r-rehearsal u meta qegħduh lura m'għamlux il-break. U jiena qed indoqq u l-pjanu qed beda jiżżerżaq, Gillian qed tkanta u ma ndunatx li l-pjanu Kien se jolqotha u jiena spiċċajt bl-istul f'naħa waħda tal-pjanu, l-pjanu żerżaq. U ma stajt nagħmel xejn. Imnalla kien hemm Paige Turner hemmhekk li kienet pjanista hi, kienet taf fejn qiegħed il-break tal-pjanu għax jien ma stajtx nieqaf indoqq dak il-ħin. Imma dawn l-affarijiet jiġru, imma ħadna qatgħu waqt il-kunċert, imma the show must go on.